העריקעין איען העז קילד ניערלי א האנדרעט פיפל אין די יו עס סינס מעקינג לענדפאל אין פלארידע. רעבנס לימוד אין די גאנצע וועלט, יעצט טוט זיך אין די וועלט אז ס'געווען וואס גייט פאר א האריקעין מיט די נאמען איען, פארשוועמט און פארפלייצט און בוזשעוועט און הארגעט מענטשן, געט מיך עס א דערמאן האריקעין איען, רבונו של עולם. וויפיל אידישע קינדער ווערן פארשוועמט פון דעם האריקעין אין ישיבות, אומשולדיגע בחורים קומען אין ישיבה, זיי ווילן לערנען, זיי ווילן זיין אידן, האריקעין איאן איז אנגעקומען, מען גייט יעצט נעמען א תוספות און מען גייט דאס קוועטשן פאר א וואך, דער בחור ווייסט וואס דו ווילסט פון אים, א רחמנות אויף אידישע קינדער, נו, ווי לאנג קען ער זיצן און קוקן מיט די מגיד שיעור אין די פנים אריין, עפעס מוז ער טון. איך שוי זיך פאר פאר פאר משוגע ווערן. הייבט זיך אן צו דרייען אינדרויסן אינדרויסן טרעפסט נישט איינער איינער זאגט אים שטילערהייט עפעס א לינק סערטש דעס דעס שוין קאפוט אזוי בחור ביי בחור. האריקעין איען האט גענומען א משניות און געזאגט משניות וואלט ער נישט פארפלעמט פאר דזשאוק. ס'איז ליידער איז עס א דזשאוק, נו. איינער איז אמאל געקומען צו מהראש און נאכן שיעור, יענער איז געווען א ערליכער, זאגט ער מיר קום אריין צוזאמען ווייל איך וויל רעדן קעגן דיר און איך וויל נישט ווען זיין אזוי איך גיי אוועק פון די ארום, איך וויל דו זאלסט הערן ווי איך רעד צו מהראש קעגן דיר.

געב מיר א משניות, געב מיר א חומש, געב מיר א תהלים. לאז אים זיין א איד! לאז אים זיין א איד! אפשר מיט דאס פועל יום כיפור ביינאכט וועט זיך אוועק זעצן כל נדרי בשעת די בעל תפילה, רבי שמעון העלפער זאל האבן כח צו דאווענען, און איך וועל זאגן די פיוטים, און עטס בעטן אונטער די טלית הייליגער באשעפער אפשר ער קען מישן אריינברענגען אין דעם דרך הלימוד. אפשר קען מען שוין אריינברענגן דעם דרך הלימוד אין אלע אלע ישיבות, אלע בחורים געבן משנייות'לעך, אלע בחורים תהלים'לעך, אלע בחורים חומשים, קיינער דארף שוין נישט, קיינער דארף נישט טרעפן איינעם אינדרויסן און אים זאגן גיי דו ווייסט סערטש דאס, גיי זוך אויף דאס און שוין שוין, משניות איז אים גוט, דארף נישט דארף נישט גיין אויפזוכן עפעס סיפוק אין לעבן, כ'האב סיפוק. אוואדע מ'הערט עלטערן דארף שוין חתונה האבן, מ'מוז חתונה האבן, מ'קען נישט זיין אליינס, דאס איז די רבי נתן זאגט אין ליקוטי הלכות הלכות יום הכיפורים דער כהן גדול האט נאר געקענט זיין דער וואס איז חתונה געהאט, אז דו האסט חתונה געהאט דאס איז א תיקון גבריות, ביסטו אליינס ביסטו א פגם, דאס זאגט דער רבי קוק אריין אין די ווערטער פון רבי נתן יום הכיפורים דער הייליגסטער מענטש דער הייליגסטער טאג.

דארף תשובה טון, דארף תשובה טון, יעצט ערב יום כיפור דארפסטו גיין תשובה טון, דער רבי האט געזאגט איך האב זיך אנגעגרייט ערב יום כיפור אסאך טענות וואלט מען ווען דאס